Gepleýär Aşgabat. Mähriban diňleýjiler, biz häzir size ussat ýazyjy Ahmet Halmyradowyň Ýalňyşyň muzdy atly hekaýasyny diňlemäge çagyrýas. Seslendiren, Goçmyrat Orazberdiýew.
Sen gör kim bendeden galan nyşan bolmaly? Kim, näwagt, nähyýal bilen ekipdir seni, ony bilýän ýok. Täk özüň düňli çölüň içinde, sap-sary dünýäde ýaşyl öwsüp otyrsyň toraňňy. Sen bir görseň-ä ummanyna ýeten sal ýaly, ejiz. Bir görseňem soňsuz tümlügiň içinde ýylpyldaýan ot yşk ýaly. Çopançalyklaryň öňden gelýän ýörelgesi seni aman saklapdyr. Häzirem şeýle. Guýudan çeken suwuňy şehit ölüp barýanam bolsaň ilki bilen şu toraňňynyň düýbüne guýmaly. Çöl hiç haçan eýesiz galmaz. Senem suwsuz ölmersiň. Adamlar bilen ýaşar ýörersiň, şoňa ynan. Sen bar elbetde şonuň üçindir. Çölüstan içindäki bu guýa adamlar Umytly diýip at goýupdyrlar. Adynyň gowudygyny. Babyr bilekleriniň üstünde kellesini goýup, dynç alyp ýatan Basaryň şu gün-ä birhili keýpi ýok. Gözlerem gan guýma gyzarypdyr. Ol bökjekläp gelen ak guza hyňrandy. Ýeri seňki näme diýsene? Datdan habarsyz guzujyk has-da gudurady. Tüsmäge meýil edip bälçiredi. Ýaş köpek dişlerini gyjyrdydyp kükrän wagty, nädip beýle bolanyny Basaryň özem, Hojaly aga-da, Çoluk Mälikberdi-de aňşyryp ýetişmedi. Guzusyny tikelär öýdendir-de, daýaw çal goýun bat bilen geldi-de, Basaryň tumşugyny jalkylladaýdy. Basaram salymyny bermän goýun janawaryň gulagyndan şapba tutdy-da, ýere pylçady. Almaz ýaly dişlerini geçiribem birki sapar siltedi. Soňam aklyna aýlanyp, yza çekildi. Haýt, peläket, basar, goýber, gaýt! Çopan bilen çoluk ýerli-ýerden gygyrdam welin, eýýäm giç ahyryn. Basar derrew aýrylmadymy näme? Honha gan öwlen gözlerini gyzardyp, Dogry-da, walla diýýän ýaly, çabalanyp ýatan goýuna-baka gyýa-gyýa bakyp, Hüňürdäp, çyňsap aýlanyp ýör. Aý, zalym ogly, bu nätdigiň bollaý? Aý, işi gaýdan itden bolan it ogly diýsänim. Aý, ajaly gelen haram! Mälikberdi! Näme Hojala? Bar goşany getir bakaly! Munuň bir ýaşuly gaharyna bäs gelibilmän erbet sögündi-de, elindäki egri taýagyny basara baka dazyrdatdy. It ýapyryldy welin, taýak bir garyş çemesi üstaşyr geçdi-de, içiň ýansyn diýýän ýaly garşydaky wehim tapyp, örüp üçerlişip duran goýunlarynyň biriniň maňlaýyna gürtläp degdi. Süri gusura serpikdi. Tiz gel-how, gazyp almaýan bolsaň! Ynha bardym, gygyrybermesene, tüpeňden ne peýda, ok goşdy ahyryn! O nähili ok goşdy? Özüň dört-bäş sany seçmeli peşeň alaý diýmediňmi? Hatar goşda goý diýip. Guýma peşeňler-ä hatarda bolmaly. Wah, şuşumagt bagryny garaldaýjakdym welin, bolmady-ow. Mälikberdi Hojaly aga belet bolansoň, ony ugruna kowdy. Goý söňürip içini sowatsyn. Gaty gahary gelse elini-aýagyny ýitiräýýä görgüli. Bir päli adam bize wepa bermez-ow. Wepasy gerekgäl. Ynha, goşa urup baraly bakaly, hek, azgyn nisäniň. Bir agzy degse boldugydyr. Indi munuň möjekden tapawudy ýok. Dowary eşege ýükläli Mälikbert jan. Aýagam-a döwlen ýaly. Mal bolarmyka indi mundan? Hä, eýesiz galan. Senimi? Basar ýüzüni sallap, gaçarak gezip ýör. Gojanyň küşüşmändigini aňýar-ow zaňňar. Sürini doly goşa tarap, Gün ýaşmanka ýetjek bolaly. Onuň bilenem bellisini etmesek bolmaz. Itiň päli atsa oň haýryndan geçilýändir. Be! Mundan beýle zat çykar öýdemokdym-aý. Gün ýaşar çagy Umytly guýusynyň töweregini örüden gelen goýunlaryň dynuwsyz mälemeleri, körpeçlerdäki guzujyklaryň nagma ýaly sazlaşykly owazy lerzana getirdi. Garama-garama gaýdan Basar hol uzakda bärik nazaryny dikip dur. Garry çopanam köşeşerli däl. Ýüzünden-gözünden gar ýagyp dur. Işler az-kem hüwşeňleşensoň Hojaly aga Mälikberdini ýanyna çagyrdy. Şoluk onuň kyn ýumuş buýurmak isleýändigini aňdy. Ýok. Hojaly aganyň basara öz eli galmaz. Ony nägünlük bilen ulaltdy. Ýumak ýaly togurlanyp ýörkä çöregi süýde dograp bererdi. Iti güjüklikde, çagany gitjiklikde diýlendir-dä diýip, päki bilen gulaklaryny, guýrugyny özi kesdi. Gidijikgä kesseň, bir awunar-da dynar. Soň ýadyndan çykarar. Ulalandan soň kesseň bolanok. Gorkak bolar. Awunjagyny bilse gaçar ýa-da çyň sary durar. Oň ýaly itdenem it bormy? Basar gör, ýolbars ýaly bolupdyr. Özem penjesi alty barmakly. Altaýak diýilýäni seýrek tohumdan. Neneň edip oka dözjekkä? Haý, bagty ýatan Basar. Goja niýetini şoňa düwen bolsa gutardygyňdyr. Nä Hudaý urdy seni? Öz malyňa ýapyşar ýaly diýsene. Öldürmäli diýip ýalbaraýsam näderkä? Aý, ýok. Gaýtar gahar geler. Çölde çopanyň öz kada-kanuny bar ahyry. Haý, maňlaýy gara. Sen nät diýsene, Mälikberdi. Ynha, şüýpe Alla ýalyberen wagtyň ýaňkyny daň. Honha goşagyň iki gözünem dolduryp goýdum. Gaýrak uly alaňdan asyr-da, maňlaýyndan otla. Myh! Neme, Hojal aga? Ol näme diýjegini bilmän sakyndy. Ýaşulynyň gözlerinden pikirini okap oturmaly. Ol gözler, Gaýrat et! Men dözemok, sen düşünýäň ahyry! diýip dur. Mälikberdi şonda-da sypjak bolup gördi. Gönimden gelsem, hawa, gömdejik gaýdaý! Bar, Mälikberdi jan, bar! Agyr süri, basaryň taýy agdyr, ala ganjyk garagöz, Garry çopan hemem guýynyň başyndaky ýeke toraňňy belent alaňa dyrmaşyp barýan egni tüpeňli şilliň uzyn Mälikberdiniň, onuň yzyndaky boýny ýüpli idilip barylýan ýaş köpegiň yzyndan garap galdy. Olar ýuwaş-ýuwaş alaňdan aşyp gözden ýitdiler. Ol ýüpi elinden goýberdi-de, egnindäki goşany alyp, iki gulagyna gaýtardy. Basar özüniň ölüm jezasyna höküm edilendigini bilýän ýaly, gabat garşyda doňdurylan ýaly bolup dur. Ätiýaçlyk nurbatyny süýşürmekçi bolan wagty Mälikberdiniň ýüzünden garynja ýörän ýaly boldy. Ol sakgal basan ýüzüni sypalatdy-da, uludan bir dem aldy. Hoşanda Basarym. Ol owadan gyzyl ala köpegiň gözlerine seretdi. Atjakmy? Dagy näme? Mälikberdi öz-özi bilenmi ýa-da Basar bilenmi gürleşmäge başlady. Muň ýaly ýalňyşsaň adamlar bagyşlanoga Basarym. Sen nä ýalňyşmadyňmy? Ýa eýýäm ýadyňdan çykaraýdyňmy? Arak içip, bede-berre oglanlar bilen meň çekip gelip, şol gije öýüňizdäkileri gyran-jyran etmediňmi? Däliremediňmi? Ejeň aglap ýalbardy. Şonda-da sen kakaňa el gaýtarjak bolduň. Şol gyzy almasam özüm öldürin diýip bokurdagyňa bat berip masgara bolmadyňmy? Türkmeniň ogly atasynyň ýanynda şeýle söz diline alarmy? Hawa, menem erbet ýalňyşdym. Şoň üçinem çöle gaýtdym. Oba, öýe hemem şonuň didaryna zar bolup gezeýin diýip gaýtdym. Özüň bilýäň, mal yzynda gezip ýörenime iki ýyldan hem köp wagt geçdi. Oba baramok. Çöle öwrenişip barýan. Şoň üçin seni atmadylar ahyry, ýa sen öz-özüňi atmadyň-a namys edip? Onda okuň birini saňa, beýlekisinem özüme goýbereýinmi? Özüň bil. Çoluk düýnki ýagynyň yzgaryny az-kem gaýmaklap goýulan çägäniň üstünde oturyp-da, çilim otlandy. Nädel diýsene, senem gowsy başyňy alla git, gaç, üstaşyr ataryn. Ýok. Men ony edip biljek däl. Sen gowusy özüň horlamada aýdylany bilen boluber. Ynha, men. Alaňdan egni tüpeňli adam aşak indi. Onuň yzyndan iti-de ýüpüni süýräp gelýär. Hanha. Mälikberdi dymyp garap duran çopanyň ýanyna geldi-de, goşany oňa uzatdy. Jübüsinden haýallyk bilen çykaran iki peşeňini-de oň garalyp giden jaýryk-jaýryk aýasynda goýdy. Ol ýüzüni aşak salyp gidibermekçi bolanda. Garry çopan ony saklady. Dur entek. Äkitdiňmi ýerinde goý. Şu günden şeýlägem Batara ýal berme. Üç gün aç sakla. Nädýä göreli. Goýna ýapyşsa, tüpeň el ýüzünde bolsun. Bolýa Hojaly aga. Ýapyşsa özüm gaýgyrman ataryn. Arkaýyn bolaý. Batar beýtmez. Ýalňyşyp samsyklyk etdi-dä. Hany garbak-gurbak edineli. Ine-gana çaý bir içeli. Soňunam görüberýäs. Agşamam örüzip şu golaý-goltum deý aýlamaly borus mallary. Bolýa Hojaly aga, şeýdeli. Basar ýallanmak niýeti bilen gelende Mälikberdi ony kowup goýberdi. Namysjaň zaňňaryň şol öýkeleýşi. Soň gaýdyp gelmedi. Töwerekde ýüzüni sallap gezmeledi ýördi. Çolugam, It öýkelär, eýesi duýmaz etdi. Dagy nätjek. Iki gün geçenden soň ol halys tapdan düşäýdi gerek. Sürä eýermän yzyna gaýtdy. Ol indi goşda torangynyň düýbünde bagryny ýere berip ýatyr. Seň özüň gaharjaň, adamlaram gaharjaň. Mähir-mylakat, hoş söz küýseýänsiň, ol belli. Emma sowlup barýan Baharyň Mymyk gelinden başga saňa mähir berjek ýok. Nätjek? Gedemlik ynsana-haýwana azar-ýamanyny berip ýör-dä. Indi gözüň sizde ýatyber basar. Kim bilýä, başyňa düşen bu söwdanyň soňy näme bilen gutarjak? Toraňňyny umyt diýip bildiňmi ýa ýoldaş küýsediňmi? Oň ýanyndan turup gidiberesiň-ä gelenok. Ýatyber, ýatyber. Toraňňy owaz edýän ýaly. Diňle basar. Bu owaz heň kimden galan saz, bu sözler kimden galan söz, belli däl. Ýöne ol toraňgynyň synasyndan syzyp dur. Başy-aýagy many-magnasy ýok ýaly, şonda-da süňňüni söküp eredip, ýere siňdirip barýar. Aýdogar keşman, keşman, Gülnogar oňa duşman. Başym alyp giderin, ne dost biler, ne duşman. Basaryň ýumlan gözlerinden ýaş syrygyp başlady. Ak maýa düzde galdy, ýüki töwrizde galdy, Oglany sil apardy, armany gyzda galdy. Jaň sesi barha ýakynlap, ony humarly meýmiremeden açdy. Aýdym aýdýan şol-a eken. Batarym alyp çykdyň-ow, nesip bolsa agşamara bir döwüm çörek bererin, kem-kemden öwrenişdirerin, diýip, Mälikberdiniň içinden begenip ýörmesi puç boldy oturyberdi. Ýatyrmy? Ýatybersin makaly. Bu gije ony ýene bir synagdan geçirmesek bolmaz, diýip, Hojaly aga ýeňsesini tüňňertdi. Mälikberdi tas, O janaweri şo gün atan bolsaň gowy boljak eken, diýipdi. Zordan saklanaýdy. Aý, zyýany ýok, Basar, gaýrat et. Hojaly aganyňam seni öldüräýesi gelenok, nätjek? Ýalňyşsaň jezaňy çekmeli bolýa. Ynha men. Aý, meniňki hasap däl. Men öz jezamy özüme berip ýörün. Indi tä ýüregim taplanyp, göwnüme gar ýagýança çölde bolaryn. Eýýäm yzymdan iki sapar habar geldi. Oba gelsin diýýäler. Men entek-entekler oba barman. Çölde, mal yzynda ýedi ýyl gezseň Hydyr ata duş gelermişin diýýäler. Meniň Hydyr ata duşmak niýetim ýok. Öz-özüme duşsam, kimdigime mazaly göz ýetirsem bolany. Şondan bärde men oba gara salmaryn. Olam bagyşlasa garaşýar, garaşmasa-da. Gyzylelwan bolup gün ýaşandan soň Garly çopanyň nä küýüp köňül berendigi äşgär boldy. Mälikberdi jan, goýunlaryň birini tut-da getir wakaly şu ýere. Näme etjek bolýarka? Çoluk göwünli-göwünsiz ýerinden galan Basara nazar aýlatdy-da, ýylgyndan aýlanan agyla girdi. Derrew kellesi gyzyl-ala owadan ak goýnuň yzky aýagyndan tutdy-da, ýalmaşyny alyp gaýtdy. Garry melgun ýene bir hokga çykarjak bolýandyr, Basar. Näme oýny bolsa görmeli borsuň. Getir bärik, getir! Bar indi itiňem alyp gaýt. Ýör hany Basar, hiç zat edesi ýok-la. Basar öýkelän boýny ýogyn oglan ýaly bolup, onuň yzyna düşüp gaýtdy. Tut itiňi. Häzir ine muny şeýdeli. Goýun bilen itiň kellesini deňje saklap, goşalap daňdylar. Itiň götermejekdigi belli. Şonda-da ikisini-de gonly baga saldylar. Ine indi iki gün şeýdip goýmaly. Basar açdyr. Eger negsine buýrup bilmese iýjek bolar, agyz urmaga hyýallanar. Ýogsamam şeýdip ýanyna alyp sesini çykarman ýatar. Aç itiň beýnisine goýnuň ysy mäkäm ornar. Galan ömrüne şu ysy unutmaz ýaly bolar. Kakam Bahyr bir gezek şeýdipdi, ýadyma düşäýdi. Daňa çenli pälini bozman ýatsa, bolandyr. Beý-bäp! Hawa inim. Ýa şu ýa-da ikiň biridir. Başga ýol ýokdur. Ýyldyzly ummanyň gözýetmez çuňluklaryna nazar salyp ýatan Mälikberdi ýene hyýalynda Basar bilen söhbede başlady. Seň şu zatlary göre bile ýene-de adam diýip ölüp öçüp barşyňa men-ä düşünýän däldirin. Başyňy alyp gidiberäýjek ýaly. Kowsalaram, ursalaram, öldürjek bolsalaram gidesiň gelenok. Dursun. Itden özge şeýle eýesini ysly haýwan barmykan-aý? Ýalňyşanym üçin seniňem özüňi horlap ýöreniňi men bilýän. Ýöne hany oňa ynanjak adam bamy Basar? Şu gije bir gaýrat et bakaly. Birden onuň endamy jümşülläp gitdi. Göwnüne gelen pikirden heder etmänem boljak däl. Basaryň ölmegi ýa-da diri galmagy seniňem belliňi eder. seniňem sowalyň çözüler. Eger ol namartlap goýun agyz ursa, ölmeli bolar. Şeýtse senem ömür boýy çölde galmaly bolarsyň. Ilden yrakda, çöl-beýewanda gezibermeli borsuň. Seniňem artyk gaýratyň ýokdur, şeýle bormyka? Aýbatarym mertdir, merdanadyr. Ol ýatan ýerinden ýuwaşlyk bilen turdy-da, paty-pytysyny alyp toraňgynyň düýbüne geçdi. Sag egnine gyşaran çolugyň göwni az-kem rahatlyk tapan ýaly boldy. Soňam goýna çatylgy basar synlap ýatyşyna, süýji uka batdy. Daň atyp-atmanka ol Hojaly aganyň Haýt-haw! diýen sesine tisginip oýandy. Bahar gojanyň yzyna düşüp, seňkilläp ýördi. Gum içinde, uzakda, gaty uzakda Umytly diýen bir mähriban guýy bar.